Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki z, jekk tistagħġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħoddx għalik, il-kumplament Ħudu pjaċir u ħuduh f'għoxx kemm għandkom kollha. Dahwa waħda qabel ma nibdew, żomm fost kemm Cut to the chase. Yeah. Everyone give me some space. Okay. Don't fall out, we fall into place. missulek. Għas miskolix, Emi. Ma semmix il-kas ta' ġiġa. L-ewel dejt tijak kienet qabel jew wara twelid ta' Kristu. Din hija domanda interessanti. U fuq il-flawt imlaħħam kollu vini ta' Emi? Jilbes balla ġlekki jitkoroħ u jagħmel podcast. Inti għalik? Mela fox kemm għandek. Għadek hemm, hemm, għadek tajjeb. Mu provajt li xemġew. Sekonda Spencer għax ma l-inqas ta' Spencer minn dinna. Għax tinħeċa ta' skelbak.

Ħażina, u. Kalla qonnu nitkellmu fuq il-mental health taż-żopp. U jiena ma nuħux pjaċir norqod fil-gallerija, laqqas ma tantx hemm bażawi hemm barra. Fil-gallerija tittadim il-bib ta' barra, naħseb diġa ħafna li ħadd minna li katorqod fil-gallerija billa ta' eh, I'm expecting a lot, u nasu. When are you coming home, Max? I will kill you, Max! F'ta' grigati. Guys! Imma, wara, hmm, xiex, wara, ma taġi, illura, hmm. għanna, Yes.
Probabilment.
Yes.
Ikbar guest li qatt ħajara dal-podcast, imma jista' jkun jitħajru nis ikbar minnu li għadna. Yes, Pero yes, yes, biex natu yes. ħil ħafif u musanajt minnu, Aħsbu fl-ikbar tliet persuni li għaw Malta. Aħsbu sew, sewwa, aħsbu fihom, wieħed minnhom.
Jew, as as as hemm dan il-wieħed għax daqshekk ma temnux li hemm ċans li jiġi fuq il-programm. Jaf ikun għasi għatem ġiviri, għax impossibli. Wara dan l-alla rridu nġibu. bil-fors.
Taseb jaddi ġesu bis-salipa u ġew. Memx għalfej ġiri kien nizel un-bat. Eh? Kien nizel ta' wara għamet tlet ijiem ħanaza bħanna nagħdu xar. Nerġaw niġu lura mas-sena il-ġdida. Nejdu waħda grazzi li sponsors thank you l-onlineintimates.com ġudu affarijiet naqa sexy kinky u ekk u ekk itlu ġol website tal-papri. Jekk inti pap, jekk inti pap raw tixi affarijiet sexy, tista' titħolaw onlineintimates.com għan kollom minn kollox anke affarijiet

Jien nixtieq. Eżatt. Tara inti tgħid jgħid fertil mela ħamur naqlibilu ma' xaħat mielaħ. Eżatt. Mbagħad terġa' tiġi lura.
Jew kella tara li mielaħ u tmur titħabbar minn xaħat ieħor ukoll. Biex isir tqil, eżatt, tagħmilha bil-kontra, il-flip side. Agreed, agreed. Kollox minn għandhom, ġifieri. Eh, grazzi kbira lil Backlight li dawn approvduna d-dawl fil-live show li għadda ħajerġu jiprovdunna l-dawl issa f'da li ġej u kif ukoll il-black box li huma stead homestead daw ġew għax huma jiprovdunna s-sound hawnhekk u s-sound kif ukoll eh, fil-live show u grazzi kbira lil eh, qed ninsa xi ħadd ieħor. Backlight, Black, Black Box, Box. U, u Live Stage. Live Stage tal Live Stage tawna il-scaffolding u rigging u, u seating tal-live show li għadda kolkom bżon xie event biex tagħmlu xi strutturi, kelmu lilhom u ħajjolmulkom biċċa xogħol ta' Kristu grazzi l mi Media tal-li jħostjawna u kuljum. Il-Matt Photography li parissa mhux jgħataw eh, għax jgħat fuq il-honeymoon, proset Matt, good luck, jalla għala siħbi, ah, jek dak il-tir tijak. Imma ver se jgħata, jek intkom tixtiquna għabbaz tal-axħar, guys, din l-axħar darba dis-sena, eh, biex tiġu tarawna, specialment live, dan ħajkun naħseb l-ikbar live show li ħajkonna in a while, ġivi ġara. Kelli l-pakket ta' sigaretti.
Eh, ma ġara xej, sfajn. Iva, eh, eh, sigaretti. Ħażin, it-tipi Do not smoke, agreed. Tispiċċaw ħajjitkom terqu fil-bili.
Tinsewx, guys, mela live show. Iwa piġe, 21-22 November l-MFCC ta' għali għanna live show

biex jgħina fl-unik imma biex jgħina fl-unika parti fejn ma nix bżon lajnuna dik il-problema essax mux għax ma nix mux għad għalek il-xol ta' si jibit hux għalik imma għanna bżon ħafna ktar nis li minni biħu sales jek ta' fuq xaħat marketing please kelmuna għax jena per eżempju għajjajt intella ħaqqal na 700 post kull-jum. Għajjajt u għajjajt. Spooner, Għandu subajh tal-left ħariġlu l-artrite tant qed jikklikkja u jeditja. Mario, ma nafx min iżżopp inti, ġifieri onestament mhux dak il-persuna. Dana Mario ġast jiġi hawn biex jieħu baż magħna u d- d- dak- dik ir-raġuni. Eh, Dak x'taħseb inti. Issa, Imma- 20 għandu 22. Eh, eh. Mbagħad ejja qod fittix. Proset, proset, da, dik il-risposta bomba. Jena nħobbu l-Mario, dik il-risposta. Ġor xejn wara x-show. Silu jgħida di, eżat, mill-lawa darba li tqajna. Imma, To be fair, kellna kitba bomba imma saġi aħjar. Ġiktar heavy, ġiktar grafi. Grazzi għal da sinjura u hekk xejbin

bil-vuri vazakunji. Għandu l-istilel, dawk l-istilel u ma dawk il-russi. Dik eh. tal-mafja. Mux ta' Champions League da. Le, le, tal-vuri eh.
vazakunji. Fuq kol new sport il-dar ritrat mek. Imma xej, ħalla mill-li baxej, bin tuħu bazzi għat. Vera ħafna xogħol għax inti ġejt l-ar żmien aħba ġejt ġejt ġejt l-ar żmien tagħna ġvir, folon. U l-ar żmien tiegħek bdejt ħafna proġetti F'daqqa. u- Titkellem ġol-liba U- Mike. u- Oh, oh, oh. U l-arż minn tiegħek bdejt ħafna proġetti f'daqqa u qed inħossni qed ngħid. Ġed tagħmel bil-nutte bjanka. Eh? Le, le, Ta' Xi tajjeb, titella Oliver Twist. Iżommhom il-Manuel. separati, l- il-bajt u bacon u l-bqija tal-ħajja Ah. distinti. Ma tantx tista' u vera, ma Għal tantx. xi ħadd daqshekk intelligenti li għandha fejn ngħidlek 6 miljun darba biex iżomm ħalqek mal-Mike. Ija tquja wis, all right. Ma jena naħseb spun jista' jkun forsi tollilu naħa jew. Tajjeb, tajjeb, tajjeb, le vera jgħin big time. Imma imma onestament tnajt li li mhux qed nfaħrek naħa, ma vera żid dak għal darba li rajtek jiena kont ġejt rajtkom tagħmlu stand up u hekk ma l-ewwel qed tostja dal-Madonna. Arbi. Arbi. Għandu xejja. Eh. Naw xie post arrestat bħalissa. Naw dak ta' taslim. Ta' xet jgħabel jiġri barra.
Anki jek so, tlajt iktar fil-level, għax she did a very good, a good job at evading the local enforcement.
Tajba, tajba. Imma jina nasib għabba tax ma kellux fejjiex, allura għandu kordin jow psychiatric ward. Mikel, mxor. Eh, eh, PlayStation.
Mxti stupra.
Hemm ħafna affarijiet hemm ġew. Naqra zaħir il-ħabs il-ġdid, ma rix naqbax fuq punti naqra imma għamux il-ħabs il-ġdid, il-ħabs għanna bżon wieħed ġdid għax li jem u magnifikament zaħir. Bis-serja ta' eh? Ejwa, ġewwa, il-quarters ta' ġewwa, sa' ma nafx għandhom fil-bit, għax mill-bit għam il-bidroni, il-bit kbira, ma' eh. Ma xie tittijom ġifiri.
Jena għod good boy wara rajt dak il-feature ta' Mark Lawrence. Emma għek dak, jena nemmen li dak unna għal-punt li taħabs li ma tix tuħu bast morem ġew. Ma skont jek temmenx fil-ġustizja reformattiva jew retributtiva. Jew jew triċ. Naqamet nej. Jew triċ li jimbidel.
Emma vera, naqamet nej, jem bżon. Jem bżon jimbidel. Emma jem bżon jibza li għazazem. Jena nemmen fil-biza, eh?

You see ma min? Ah! Ħafna talking.
Stay talking issa. Issa stay talking. Ma rajx li daqseg zar, to be honest, imma if it's too small, it's too small, u miex ta' Jena naħseb relevanti.
illi- Jien naħseb għarisna din fuq Popolina xi Imma, sadrajt. eżatt.
Jena naħseb il- il- punishment xajdullu bil-Malti. Il-pena.
Il-pena. Il-pena għanda tkun li inti jgħat em maqtuħ mis soċjetà mux jgħat em tbati għal konsegwenzi tiegħek diġà tbatija m'għandekx libertà u I mean. It's it's it's it's good eżattu. Ġifiri, inta tajt li. Sintetik bil-fors, sintetik bil-sintetik. Għasek kienu madbu kullħad house arrest id-dar, joqgħod ċil jara DVDs. Ija, le, le, le, le. If that's the case, għax eh, minn nisma jibżawx kieku ġast. Oh, le, mux ma taħdimx. Inti mux aħjar bniedem għor titfall ħabs, per eżempju, joħroġ bniedem aħjar. Mija fil-mija, le, mux għed mux għed nega dak il-fat, u jena. Ah, Għad nitkelmu da. Ejja, ejja, ma tfajn. Mux ejja, mux jek, mux jek, mux jek. Ejja, tuża klim ħat ma jifmu. L-argumentaw ma piġa jissoltu.
Jiena naħseb li mnizna ndaħlu na iktar konverzazzjoni fi għarbiċa ta' xol. Ta' jebspu naqblu għahna. Naqbel, naqbel, naqbel. Ta' jibili ndaħlu għana għapru. Ubdej naqbel għahna. Dina d-ded il-battalja uġu. Kan għarri għalli tijek.

Għax jien, dak huwa l-background tiegħi li nagħmel li ma nafx tagħmel mod ieħor. Vera tajjeb fiha.
Il-forte. Il-forte. Issa għaw min jaħseb li dan il-programm għandu jiġi bħal ta' John. Sawa u ta' Ta' kont il-prima fil-primarja. Biex kont il-appliktar bil-karozzi u bil-pupi. Ħa x'eżeġerazzjoni x'jaf ġob. Dan il-qara il-PJ mhux nejja jew maħruqa ta' alive jew għada qas daħlet fl-evoluzzjoni tad-dinja. Hemm waħda jew wara, imma qed isibu triq dan nofs. Fil-kasta fil-kasta di tal-ħabs.

Da joqgħod jgħidlhom aħna mpappu minn fuq l-istat u kull kata mill-lejn. Għadda kontriga. Eżatt, jok.
Poġġiela kazina. Kif sinilabba, kif sinilabba, tal-om. Mela xinu.
Iva, għandi raġun.

U taqblu li t-nejn għankom raġun.
Eżat, vera, vera, storja differenti. Għax ħati ġedi, imma mara ġedi. Eh, le. Imma se kien tajdu, per eżempju, maħsiltix l-art. Veru, veru. Oh.
Dak li ġara. Kulħad, kulħad għandu raġun, imma fakitu. Participation trophies all, all around. Mela, illum għana ħan għamlu naqa ta' ta' episod naqa differenti. L-axħar episod nitkellmu naqa fuq live naqa mistoqsijiet. Sorry, l-ħanzi.
Animal. U vera sforzata biex titkessaħ purċinel. Jien naħseb mis-sena diħla għanna bżon nibbuli għawna iktar l-spooner. Ah, kont wis bizi, kont wis bizi nkun JD. Et uh, rabbi naqa konfidenzi zejda eh, l-spooner, ikolli najt vera. Filli kien naqa jibza fuq xortum ma tal-axħar. Eh, eh. Anki waqt il-meetings qed joqgħod jirrispondi lura u hekk. Qed joqgħod jgħidilna li qegħdin mhux tajba qabel kien jgħidilna what you want master. Għax imissa ma dal-li tix. baċajt vojt da li zobbi u da Kollu zobbi ħafna raġuni, ħafna nies. eh? drabi. Boys, kieku namlu Imma- ċajt li jridu xejbinu l-ispun. Program wieħed namlu. Għajdilkom, diġa nilabu għamallinja, U immaġina. jkun jienu- l-aħjar wieħed. Immaġina, jienu Max, jienu Max, iċċajta dawn najdulom le. Jiena, jekk, jekk, Jiena jekk jiġi l-programm fidejkom, noħroġ ma' Trudy Care la branzetta u niġilet kontrikom biex nagħlqu l-programm. Għax nivvota li nġu ċensurati. Noqgħod ngħid sorry kulħadd biex jgħalquna.
Inti rajtu bajtu bacon? Le, sorry just in case, just in case qattarana ġifieri. Le, ma tistgħux tagħmlu ċajt intom guys, għax bi problemi kbar niġu. Issa jiena kont nkun l-iktar wieħed hekk qabel. Imma bikom qed nibża ta' Bikom qed ninkwieta. Mhux ma tgħidx sorry. Biex il-PJ qed jinkwieta.
Il-PJ qed jinkwieta ta' this is big shit. Imma illum aħna ħana dedikaw dal-aħħar eh, program ta' sena għal patruni fej aħna minn daħal patrun By the way, għandkom one month free Patreon jek tixtru tikiet u biljet tal-live show li ġej fi 21-22 Novembru għandkom xar bxej, tistaw taraw x'namlu għaw ġew, hemm ħafna kontenut żejjed, easily kull episodi kollu nasib dik in-nofsija żejda Li memx barra fuq YouTube, hemm ċajt, memx Iva. ċensura, memx ads, ġifiri hemm ħafna affarijiet. Hemm logħob żejjed, skits tiegħek żejjed. Sar hemm ħafna ħafna baż żejjed. Hemm id-da wkoll.
Hemm id-da mhux iċċensurat. Tifel żgħir. Mhux bil-libert ngħidlek. Tifel żgħir. Żgħiru żejjed, iż-żeta, iż-żeta ħanaqlabulek. 110Z jostja l-ispun, man, big time. Imma,

Qabad u mar jirġa tran l-insinwa waqt li ommi għadha l-isptar, ħalli ma tkun tista' twaqfu. Daka taw, daka tawlek, daka mar, daka mar, ġviri, mar għand il-melita, jew għand il-go, whoever, għalli tini number, dan il-number ta' tifel għalli blokja, għalli zgur ma nkellmu xiktar ħajti. Dak il-number tijak ta' posta għalli zgur ma jkollux, as long number ma jtikollu. Ismi ta' għani, mux il-numru, mux l-għodi. Għazin, eh?
Ismu
Meta mar l-insinwa jirreġistrak ismu mill-bib ta' barra għalulhom biex jitlaq jiġri. Eh. Se semmi it-tifel. Xabbajtni
Imma f'kwittaraw xejbin huwa vera game.

fucking marda gravi, miskina ġbatet il-nawada u hekk u maħabba fikom, l-unika ċans li narax tipo jitħaq. It's fucking heavy, it's good, it's cathartic. U inti, tal-qas kif narħajjen, forsi għax jien niddilja bit-traċedja hekk, però l-kummedja tħelps you get over it. It's a defense mechanism. Agree, dum, jafimija. Imma tħelps you get over it, jien niftakar fil-funeral tommi, qed inġorru t-tebut u moħħi, ma nafx, jien moħħi jagħmel minnu relations bej word play u sejjer I don't know, I didn't know how heavy mom's that would be until we tried to lift the coffin. Dak il-ħin, waqt il-waqt li tinġorru. Ħagġitlek ċajta xtqila wis, kienet ila wis fuq. U nitbissem ftit, u nħmajtajn għal nitjaraw. Ma għalek titkun, and this is why, għalek aħna najdu li għat ma tista tajt kif persuna joħoda jew Hemm min joħodha aħjar, hemm min joħodha agħar, imma tannejk li aħna nċaħħdu l-kummiedja għal xi ħadd bħal Chabin, bħal dis-sinjura, bħal nies oħra li vera jħossuha bħala terapija, imbagħad aħna għax hemm xi ħadd għandu toqba ta' sormu ssikkata iktar minn washer tal-Meccano ta' meta konna nkunu żgħar, ma ngħidux iċ-ċajta xa kun dejqu lilu jew lila jew whoever. Jien dik li taħraqni ġejda ċajt fuqhom u xi ħadd jgħidli ma tistax tgħidha dik ommi bro. Xi ġifieri, għalla, Jekk ngħid fuq dal-pont tajjeb meta jorqod wiċċek, jiġifieri jekk għandu that shit. Mela ħa. Tajjeb, għamilna biżejjed discussion issa. Tajjeb, agree. Ti tistaqsi li ma knisja kienet il-quddisa. Agree, tajba, ejja baqgħu. Tajba. Di discussion fil-fatt kien ma ħadtaw x'in tiġi discussion jiena nieħu pass retrograd. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Dak u xogħolok inti biex taħxi discussion. Aħna kjedna l-għaku xogħolok li tfaqqa xajta biex tfaqqa discussion. Mela, l-għol mistoqsija, minant Jaden, Din mistoqsija far-fetched ma Kristu qal Max kitbilna, skużawni, bdejna b'tiegħi. Jekk ikollhom jgħajtulek man-nazzjonal tal-Brażil lilek x'jagħmlulek fuq il-wara tal-kit, Kolesterinjo? Kolesterinjo, tajb. A good one.
It's a decent one. Kolesterinjo. Ma naħsibx li għandhom dawk is-sizes, elket tal-Brażil. Ma jidher isu Brażilja, Max iktar mill-lider isu Malti. Nixħet, eħe, Kolesterinjo. Tixrob qabel ġejt. Xiex, la da, swettu. Ta' xaħdu. Isma ma Għax swet Brasilja. Muti si found. Em ċans li ta' missir.
Jien niġi na' Brasil vera, ta' fis-sajf niġi vera. Ew, oh, zgur, niġi jien naqra Nigeria, inti tiġi Brasil zgur. Naqra Nigeria.
Jiena Brasil fix-xitwa nkun jgħad. Funi xtifijantu għad smajtu l-Portugis kif jitkellmu l-Brażiljan. Mela, mela, mela, mela, mela. Għandhom għandhom lingwa vera hekk. Tajjeb, sabi ħafna.
Imma stja dintu l-Brażil, imma nimmaġina kosti il-Brażil, madonna. Timmaġinani jew le?
Kunek minn daw xi gangster, insomma, inti raġel kwid biex tkun. Jew kun fil-karnival.

Aha. Jew fuq il-bajja naqa' nejk nilab il-futbol waħdi. Kulħadd jiġġagilja jiena nagħmel tnejjek u naqgħu nikser suq nikser saqajja. Imma le, ġa kolesterinjo. Għandkom xi jisemek forsi ieħor għalija. Ma sibx. Fux kemm għandek. Fux kemm għandek. Kemm għamilta tajba, proset ħriġ ta' tajba.

Mela, thank you, eh, Jaden. Imma dawk il-flus kollu ma ranġasni jenu. Le, ranġaħom fl-axħar.
Ranġaħom fl-axħar. Ranġaħom, ġaħazin ġiħar mill Aħbar li ba.
Eh, ma ranġaħom. Dakka smajt li kien mal ħabs Ronaldinho kien kellu fake fucking passport. Oh, why? Mela, Ronaldinho kellu fake passport. Għax ommu għafex ommu debba. Eh, vera għazin, għak jienet miskin. Jo, ommu missiru kienu. Fake fucking passport, mela.
Tal-razza.
Mistoqsija li mis, ETD, Kieku qatt tiġu f'sitwazzjoni bħal din, ma tistax tgħid le. X'tippreferu? Ġabdija, Madonna, kieku qatt tiġu f'sitwazzjoni bħal din.
Ma tistax tgħid le. Ġara, ġet. Tafaħili biex kieku Anka qatt n-nies tiġu. jgħidu ngħidilha b'hekk saħna kollu jara. Kieku qatt tiġu f'sitwazzjoni bħal din, imma ma tistax tajt le. Tajba, aħjar. Tajba, tajba. X'ti preferu, taħxu l-omkom jew jaħxikom missierkom? Intkom nirrispondi għadi.
Tista' jek trid. Għala l-aħħar, jek todu ġudikawni.
Naħseb jaħxini missieri. Ti preferi jaħxik missierek billi taqta taħxina. Oh, mela xallaqas il-ħazen it jamlu ħattijħor, mux. Le, I think I'd rather do that as well, jena.

Ta' mandu xwil kbir ħafna. Bajt kbar li għandu. Ma sibx li, ma sibx li. U jaf.
If it, if it comes down to it. Eżat, if it comes down to it. Eh, ma sibx li mweġa. Fina naħraq la let kbar ħafna.
Għandek it-toqba t-twessa. Mela, Naħseb eħe, eh, għand il-morliti ġifiri ġajem il-problemi, mis-ktar problemi diffiċli jisiru. Il-prostata għandi bżonn niċċekkjaħħa xi se sirt 40. Naħseb nażel missieri. Ma nemmenx li kbir ta' missieri laqqas. Ta' missierek laqqas.
Għax id-dam jiġbed. Miskin iġġe, memx ta' għamil. Għaw, ismaw. Da' affarijiet li jiġru. Missierek għax xorta jirreddaw l-ommok.
Għalija, mux tajba.

Għala ma kabbartux naqat team għax bejnietkom it-tlieta tkissirtu. Naħseb hemm bżonn aktar guys. Għandu raġun.
Dejjem żoffox kemm għandkom legends. Jiena nirringrazzjah lil dal-patrun talli qed jgħidilna love you. Sewwa. Hemm bżonn, hemm bżonn, hemm bżonn. Mela, ħa ngħidilkom dil-ħant kif kienet. Aħna bużobba bi kellu d-dobba, li niċċajta fuq xejn, imma biex jisib xaħat ta' jew il-min ridna marriċ iġi assoċjat ma' dil-brand, jew min rid ikun hawn provajna nżommu naqra kwalitija xogħol inżajra. Iwa, nitkisru. U l-fakab huwa li ħanamlu ċara, il-PJ ma jixtieqx ikun host. Le, ma jixtieqx. U laqqas jiena, ma nixtieqx li jkollhom il-PJ ħdejja għax dal-programm ġie ħlif jek biflok tiġi għaw toqgħod relax, dal-programm ġie xeba flying kicks ġew iċkom ġifieri. U għandna bżonn wieħed keep on, anyways, whatever. So if you know anyone, please bring it on. Imma, Il-pool mhux biex niftaħru biex naraw li aħna kings, I mean, say, be it, take it or leave it. JD kellu ħafna affarijiet tajbin li kellu sinerġi kbira miegħi li diffiċli nsibu replacement, imma xi darba ħajkollha ssir. U apparti hekk, sfortunatament, dal-programm given li kulħadd qed jibża' u żobbi u nejk, qisu ma tantx hemm dak il-ammont ta' big money spenders li jridu jintegraw magħna, dik oħra. Jiena ma nistax naqbad immur nagħti xebgħa flus lill-editor biex jgħinu l-Spooner u nifranka l dar lilu jew lili għall-marketing. Tajna l-flus il xejbin bħala kitba biex forsi innaqqsu naqa' d-da lil PJ li bħalissa qiegħed għaddej b'xi 70 siegħa żejda fil-ġimgħa, forsi jista' jista' jiffranka jitlef xi programm 'l hawn u 'l hemm biex jikteb iċ-ċajt għax għandna replacement tajjeb aħjar għalih. Ehm, imma that is the main thing. U Inti tinsewx li aħna għażilna li nkunu f'dis-sitwazzjoni li sponsors kbar bħal chains il-kbar li ma rridu għomx. Għazinna linja li konna nafu li mux tajbin għalina. Allura, għax kella konna nillimitaw il-kontenut. Diġa l-spooner jaħseb li tinkunu Lajt. Lajt, ġifiri. Imma dik lazla fil-ħajja ta' mela lazla. Agri, eh, dum.
U organically il-program evolva u ġi ġi involvi ħafna iktar xogħol. Għax għedin nisserjaw, għedin nikbu ħafna iktar ċajt, għedin namlu l-iktar skits, għalla karattru ġdid fil-ġimma, man, that's a life. Il-live show is fucking tragic. Dan għam ħafna ħafna xogħol. Għam ħafna affarijiet li

That's the aim, jiġifieri jekk hemm xi ħadd li taħseb għandu l-bajt biex jiġi u jgħin jgħinha from a sales perspective, iġibilna n-nies minn jiġu bħala sponsors, mbagħad hekk inkunu nistgħu nħallsu lilek u nħallsu n-nies biex jeditjaw flok l-spooner, in-nies biex jagħmlu l-filming flok għal l-spooner, in-nies biex jiġu għaw jnatfu flok JD, ġifiri kien hemm ħafna affarijiet li stana. Però importanti dawk li ħadd fiċu l-sponsors tgħidulhom li aħna dan il-programm mhux se jinbidel. That's the, that is number one. Dik dik number one. Għaxek aħna niġu safe. Sponsor safe. Bas jigrafa na iktar.
Jek le, mor niddobba program fuq it-TVM. Le, għal-ftit ekkert. Biex namlu clean.
Għaxek ma ekkadin, that's the truth. U aħna ma rridux nkulu clean, għax we can be safe. We can be easy, u nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet, imma għana ħanibqgħu kif qegħdin true to what we do, u daqshekk kollox. Imma thank you tal-li ndunajt, u għandek raġun, aħna nfarkin malla qegħdin. That's the truth. Enrique Spiteri, Mela din mistoqsija għalikom Max u l-Spooner il-Goat. Mela taraw il-PJ jiġbaħ ħafna l-Art the Clown Ostja vera! Art decline ta' terrifajr. Għax mand, għax għax għaw għandu competition hemm eh, minn għandu l-ikbar imnieħer. See you 20 seconds. Vera, vera, vera, vera tiġbuna għal da ostja. U vera jtiħlem ħaq għal madoffi. Għandhom raġun ostja daw n-nis. Għani xellu television, għara. Art decline.
Mux dak le, dak għam leps. Dak għalli, ah, da!
Data xi xinu? Dan għar dikkan, dan horror series relativament ġdid għandhom nieħru vera twil. Ah, Jiena naħseb you could pull him off easily. Ah. Dan minnu, dar raġel gustus. You could pull him, mu għamil l-ewwel ritrat, piġ l-ewwel wieħed spoon. Dana. Madonna, kemm mariti, eċitawni daw l-affarijiet. Dana kif ikun il-PJ? Kull meta jitlef il-mobile. Titqaxxar xagħrek. Sakemm eh? isibu.
Eh? Meta tkun edha bih. Meta tkun edha bih il-mara. Titqaxxar xagħrek jew żewġ rows.
Le, għala stija.
Kull ma tagħmel huwa bib, iż-żomma ħajjital. Għaż-żomma, għaż-żomma, dak li. Għanamlu l-bib.

Miskin twil irqieq. Eh, Imma le, wiċċu kellu imnieħer daqs lost jaw koll, leċa dano. Jaw le. Ma tasibx li xieħu. Franco, Pippo Franco. Le, iktar Pippo Franco, għandina iktar xar. Eh, eh, xfuna, għada, għale.

U salvajtni mill-li nispiċa Iva, ħabs, għax kont iva. ħan oqtlu. Ftakara, Dak biss.
Dak vera, dak Dak biss, dak kienar biss. U dan ħabib best friend tiegħi ta' wara qal il-liba man kemm uħobbok ta' jeli ġifieri għal xejn kien ħana qal il-liba kemm uħobbok man. U da' sek, ma na, ma nifhimx, fuck it, affarijiet li jiġu. Imma eħe. Sti taf li tfajtni. Ej, ej, konna din party, Party lura. il-beach party ximkien konna. Xob xinu xkun whisky kont.

Imma zom, jiddependi. Oxi, li.
Eweja, penne salmone minn antek minn daw tal-Avenue ngħidlu jiena minn daw ta' kollha krema. Tista' twa, weja whatever. Le, le, ċaqla, ċaqla. Jek Porto Mazo għandu fak meta toqgħodx ta' taw, toħroġ inna għandi belli, inti ġej bil-mala fama, alla. Le, le, le, xala. L-Avenue.

Big time, big time. Mela ġej bil-kanarin tiegħi Dunkar. Dik, dik, dik. X'kanarin tiegħi Dunkar? Inti intelligenti għalina l-koll. Spjega naqru hekk xejn. Il-kanarin tiegħi, il-poeżija ta' Dunkar.
Hekk jisimha. Hekk jisimha, ma nafx fiha. Lil din l-art ħelwa jisimha, mhux waħda kiteb. Dik l-innu Malti jisimha.
Kiteb affarijiet Dunkar ma. Dunkar kellu kanarin Sabiħ. Kellu kanarin, mux kolla l-istess kanarin. Kellu kanarin gustuz. Kellu kanarin gustuz dukka.
Da mux kolla tifraħ briċu. Il-kanarin osja ta' Don Karm spiċċajna. Ma kolla taf li jemx ismu. Ekko kol konsom toqt t-sizjaw li ba kanarini ta' Don Karm u ek. Għana kellna dak ix-xil. Jien ma niftakrux minn manna żmien aħna bro. Użar li użar zombi kellna. Intu Don Karm warajk.
Ġiġifieri, ma fimtix. Dun karm wara żmien PJ.
Ġina aktar.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Oriġinali kien deċajta ħafna.
Mela. Għadna bżonnu dat talent ta' xkinni.
Malkim Kalleja. Malkim Kalleja. Intom li tippruvaw minn kollox biex tmorru viral, speċjalment il-Max. Qatt ma tħajjartu tagħmlu reshoot jew xi ħaġa simili ta' Two Girls One Cup. Ifem, naqa heavy. Jekk xi ħadd ma jaf x'inhu Two Girls One Cup. Tarawx.
Nissuġġerixxi li tabdu t-tifel tagħkom, speċjalment taħt l-età ta' ten. Ntafaw mal-mejda tal-ikel u waraħ kollha flimkien. Ixellu television, għamlu full volume, U għodu għaraw two girls one cup flimkien. Imma jistara irrispondi l-mistoqsija. Le, minix nistamel two girls one cup. Din l-iktar ħaġa gravi li qatrat fid-dinja. Ara biss għax jiġi xi ħadd ju- Għaj, ma ta' Għagġi xaħat jiklipja, u xieġifiri ta' mela ġemma. Woman one jar u għar. One man, one jar u għar. Two kids, one sandbox u uh, two guys, one stampa. Zom waħda,

U għedin jiklu ġelat, ġelat tal-intern. U dan għajkun għedin u għadbu ġo tazza u jihdu l-ġelat tal-intern sowa. Jina naffaxxina ruħi kif għasti dejjem mek, jisaw moħ ħafna nies għal. Baqatu, baqat, baqat, ostja. One man, one.
ħaġa oħra. One man, one horse. U d-diska tismaħħa mill-ewwel. Eh, Mejja biex nara raġel jinqasam minn barri. Mejja biex nara raġel

Obġek ġobba l-moż daw. Jiena rajt video ta' Jeremy Clarkskin, Clarkskin, ostja Clarksin, imur ximkien, u apparent li hemm dissetta Niġerja jew ximkien, u jgħod jaħxu l-ħmir, il-ħmar. Il-Kolombja.
Il-Kolombja, jista' jkun il-Kolombja dik. Rajta? Eh.
Tajbe, da għandu relazzjoni mal-ħmar. Eh, eh, kemmi, eh, jgħat jaraħ, eh. Yes, normal, it's what we do, it's like, fucking my wife.
He's still my donkey, he fucked my wife. Heavy shit, tu heavy fucking shit. Il-ħalib tal-ħmar huwa l-iktar ħalib expensive fid-dinja. Kont taf għadi? Vera? Fiċċa. Għax jagħmel l-iktar ġob on expensive fid-dinja, fiċċa spum. Għalfej jagħmel. Ċanda. Ftit toħroġ.
Eh, u titiżomu dejjem ħobla. Dejjem hemm, dejjem titfala.
Ejja ħoj. Mela, għax minn għax minn prova si, baspun. Dejjem titfala.
Il-PJ hoppi u fajjar ġiex ġiġ facts. Iktar donkey cheese.
Donkey
Iktar donkey cheese. Second one, second.
Donkey cheese, how expensive? Ja, ja, għanna għanna. Għaraġi.
Yes, donkey milk is widely considered the most expensive milk in the world. Eleba. Its high price is primarily due to extremely scarcity and difficulties involved in its production. Ovvjament, għax hemm il-ħessel involut. Why is donkey milk expensive? Limited supply, a female donkey. Isma, Jenny, xi ġifieri Jenny? Jenny mini, taf xi ħadd Jenny inti spun. That's what they call a female donkey, Jenny. Jien, naf.
Imnala ma semmejt iġġen it-tifla tiegħi. Għalex. Female donkey semmejna f'jien Trudy, għajdu.

guests. Ma kienu nis gbar fi xena taħħom, tu bifera, xaħra volja kaldra kald vera ħafna. It's very big in his scene. U aħna nħobbu natu ċans il-kulħat. Imma, it is what it is, jek inti mandekx following kbir, ma tantx ħajkollok following tijaw iġi jara li l It is what it is. Imma ħe, nipruvaw naraw, int ma nafx nix nsaqsikom, ħallu ħallu fil-comments. Tiddejqu taraw repeated guests? Għal kurżità, għax jiena ma jkollix problema nerġa' ġġib il-Joy, per eżempju, you know? Jien iddejjaqni ta' repeated guests. Ejja, vera, taraw żejda. Kemm ħaddum tiktab fuq l-istess topics, anka l-fatt li għandna persuna trans wara persuna trans, DJ wara DJ. Eh, eh, eh.
Issa għandna bżonn xi midwife, per eżempju. Imma naqbel bil-itfi ta' television, imma naqbel li mhux qed ikonna guests. Heavy, high profile, agree. Heavy għadna kem trid, kanna d-dek. Eżat, eżat, eżat.
Titqis li l-ħajja u koll hija give and take, so aħna irdu nagħtu lura xi ħaġa l-komunità. Allura nejnu l-dawk li huma inqas kbar minna, però meta nġibu gez kbir, nixorbu naqra bħala sangwi suga minn fuq u koll. Ija bilanċata, il-gest li ħanibdew l-ewwel program wara Brain. Aha. Kbir. It's gonna make up for it all, agreed. For oh, sure. Jek tridu guests gbar, ħajkonna guests gbar ġviri fil-live show, so għam John Bundy fi 21, għam Joseph fucking Kalleja, man fi 22, dawn leġendi li huma leġendi, man, and they're seen local and, and abroad tista' tajt, ġifi. Joseph Kalleja zgur abroad, għax dana naħseb kantan kar reġina kien dak, ġifiri, it's, it's, it's It's top shit, u John Bundy serial killer Amerikan.
Netflix special. Eh, Ted Bundy. Imma viċin, għandu xie relations għu. Bob John jintas.
Għax imtektek mawx il-John, ġifiri għandu xie tip ta' Biex ġej fuq il-prog fuq il-xol tagħna naħram tektek żgur. Jien to be honest, bħajt skantat kif Joseph Kallej, eccetera. To be honest, Geoff Zakaleja extremely gay man. A game għall-alla, very nice guy, ext vera, vera up with it, he loves comedy. Eh, Musa, eh, nideja nitkellem hekk għax obviously I want him to say this shit, imma min is-sorpriż? Min is-sorpriż? Wara li kellimtu ċempiltlu ġifieri, eh, I got to know that he's a extremely down to earth person man u kulħadd naħseb jaħseb li għax jagħmel l-opera sta kappu zobbi imma vera Vera l-oppost. Fili, jek ma li ħat kelmu, eh. ħat induna li, ah, all right, tamel sens dan għal-fejġi marra, it's, it's, it's, it's awesome shit. Imma, yes. So, yes, dak raġuni, ħan niprofaw namlu li nistaw biex nġibu għezgbar, emmin għadu jibza, emmin għadu jinkwieta, emmin nis li għandhom li jħobbu lilna b'mod eżaġerat, jgħidulna kemm nixtieq nista' niġi, kemm nixtieq nista' niġi. Imma ħabba x-xogħol tagħhom, ħabba la. Eh, nifhimha, u maġina tkun teacher. M'hemmx tagħmel, nifhimha grid. Tkun teacher primarja f'sekondarja u tiġi tidaraw kull education l-għadu ċempillek. Agreed, agreed, agreed. Għaw mill-education.
Isma. Isma, mux ħajr taħdim cleaner minna. Ma, Agreed. Nifmu għom, oh, nifmu. U kif għadna dal-programm u sejn bidel ġivri. Jow eh. niqaf, jow jibqek. 100%.
Kem ħatamlu tfal wara dan il-budget? Dik il- eh, Minus one.
Intom xej, jew ma għandkomx ħsieb jew ma tridux xek, intin inżgur li le. Le, le, ma għandek ħsieb il-lejla, għandek tnejn.
Prova twaddab naqa, eh? Tfa naqra fit-toilet. Mbagħad jekk jiġi jiġi.
Fit-toilet. Qabad mit-toilet tiġi fit-toilet. U l-alla biex tmur tamel it-tfal għax naqasit taxxi ta' l-eżel, ma nasibx li. U da mux bħal Polonia, l-Polonia għataxħom kompletament għandi komment.
Spun, inti tajja, tfaqqa tifel jew tifla. Mm, le, ta' x'naqbel jekk xi ħadd forsi rata popolin, eh. fejn PJ qal li bażikament problema hija eh, l-appartamenti, social housing u hekk eh, il-proprjetà, that's the main issue. Imma la ma dużżon post imbilli mhux xorta, mhux titfaw. Ġox xi ħadd titfaw ġol box ruma tifel. Le, ma żomm,
inti inti. Imma zom, inti post, inti post għandek u inti musa tagħmel dawn l-affarijiet. X'fin inti qed tgħidli, inti qed tgħidli sewwa li bil-biża li inti jaf jinkisirlek it-television ma tixtiex PlayStation għax ma jkollok ċans tilabu fil-futur. Imminti ħanajlek.
X'żappantu ħanajlek x'tagħmel. Ma titfajta jela. Għamel baby, u għek wara sentejt id-dejja, abbandunom. Tista raġel int. Tista, tista, tista.
Tista da ma Orti tħallik. Eżat, ma titla. Titla. Jina naf minn għamela, kemm il-darba. Kemm il-darba. Darba darba tgħid li. Ġej mur lura.
Ġejtla, eżatt, jiġi. Oj, alright jew, jiena ġejt lura. Tfajjar daqtej ta' pol joħduhom lak waħdek. Eh, eh, eh, Mem daw il-safety mechanisms li

Ġagger jassir iżjek. Ma tafux, għamlu għom it-tfal, un bat naraw. Għaxħanna bżon għazin mal-pensjonijiet.
Imma. Naraw pensjoni, għanna x-probabli tal-età tagħna ma narawx pensjoni. Inni li ġiet mal-mara aħjar nibdaw nġemma għal-pensjoni, naħseb jiena laqqas naslu semmi mbagħad naraw. Oh mela. Oh. Bad nintafaw f'ħom. Jiena laħa darba konti għaximkien.

għalli is-sekonda li għandek il-flus aħraqhom kollha u żomm hu pjaċir u żġemmax. Naqa l-oppost minn tiegħi għalli xala żobbi ma jien hu pjaċir irid issa mhux qawwijat u dik il-filosofija tiegħu. Is-sekonda li għala xi ħaġa Ifaqqaħħa, jieħu pjaċir, m'hemmx tfal, m'hemmx familja, m'hemm xejn, it's him against the world. Ma Malta tista' tagħmilha xi tfawk l-ingier, so daqshekk u għandek xejn, tfawk. Issib post fejn toqgħod. Tevis in the post. Ah, eżatt, eżatt, eżatt.
Mhux hemm jitfawk.
Mhux hekk.
Isibulek hom mhux kulħadd. Jiena mhux hemm ħaluf mhux ġodar fil-ħara. Le, ma mhux daqshekk kiżi biex titħol. Qed ikun hemm affarijiet.
Ma jekk m'għandek il-ħadd jieħu ħsiebek u hekk, jaqbdek il-gvern u jitfak ġo ħomu. Jew tispiċċa l-isptar social case. Fani f'ħoda minnhom.
To the play.
Jiena daw in-nies għal volja Kazar kati. Jiena daw, jiena daw in-nies li ġu daqshekk għal bżobba minn kollox u they just live life to the full. Nara stramba, imma nifhimha, eh? Nejt ostja kem nishtiq kon daqsek għalla bibbil bajt minn kollox u minn kulħadd li ġiri nejt ostja tajt nitlaq għal mara l-tifla. U mur sqallija ma nagħmel fucking xejn qed nistata għalla fuck it. Ta' dili minn rasi. Ġifir inti ta' abbanduna l-familja biex tista' tqallija, ma m'għandekx ambizzjonijiet oħra f'ħajti. Per eżempju, jien ħafna ambizzjonijiet. Jien ngħidlek għandek tagħmilha Għax it-tifla żgur mingħajrek kollha Malti aħjar. Għalġit tal-low level tal-Malti tat-tifla. Għandek titla. Żgur, żgur trid naħħalli għaddi fil-episode ġifieri. Hija ma tifhimx il-mara.
Wara kala. Ara, ara, ara mhux vera jemma. Kala, bil-Grik. Imma wera, jiena ħanejt xi ħaġa forsi na' heavy. Imma ġili kontu ximkien, per eżempju, kontu ximkien vera fil-oli, jenna fuq xie appartament. Fil-oli, John! Fejn? Kun għab tkun, jow tkun per eżempju, jenna Skyroom, jow xie wahda minn dal postit il-gbar. U tej, tosja. Biex nwaqqaf kollox vera easy, menna u jena. Ek, sibta kħan li, le, jini tfal mara. Għallanti għaj, nfsik tek jew. Daw, le, daw, la ma talux tal-mental health, tfal mara. Daw, għaffariet ġili għaddew, ovvjament, I'm never gonna act on them myself and I don't need any help in any way, guys, biex sejta kolla nejdilkom. Imma, jina kollox jaddili. Għamel Epstein.
Kollox jaddili minn raħi, tajt.

Xejn, minn affarijiet. Lew nisma tantx inkolli ħin inqatta l-ħjar. Xejn. Inti tagħmel is-salids u l-wek. Inti eh. sajja id-dar. Oh. Ejja, ma, sajja, sajja, sajja. Sajja ħafna d-dar. Tajd is-sikina.
Tajd dal-bolt. Tajd. Da jiex fuq take away, jiex vera inti fuq take away. Għandix ċans insajjar u għandix ċans. Pull on,
Għalla mxol. Considering.
Ah, taħdem mekanik. Mekanik, mekanik, mekanik. Laħħa darba ġejna production meeting fi tista fil-lodu. Ordna chicken fillet, bit eh, chips. Għalli bisi. Camembert bites, l-ewwel ħaġa fil-lodu, bellaħtna, eh, bro. U madu tajjeb.

Alexia Borg Bellija, Mela, dil-mistoqsija għalikom kollha. Jekk tmutu u tiġu lura fid-dinja bħala ghosts, who would you haunt just to annoy them? Tajba. Who would you haunt just to annoy them? Lil min toħseb toqgħodu ddejqu? Kien sem l-ismijiet toqgħodu tibblipjaw ieri terġa'. Imma għalek, semmi xaħat diċenti. Tistaw semmi xaħat jek tridi xulxin. Għalieħek li dejjaqni naqra.
Min, min dejjaqni, apparti li ma nistax dawk nsemmu li għadda. Ovvijament, eża, dak possibli. Imma per esempio l-JD noqon nidirlu jena tal-li.
Eh? Kont għatejt qabel, kont għatejt ġoħra. Jena?
Le, le, ma konsiderej xej, jena. Xej, xej, kompli. Ma konsiderej xej, jena. Ma konsiderej xej. Per esempio, anki Gordon Manche, per esempio. Menti, jek għandek poter u daħli, jek kontra għax nis li dej u flok tamal ċaġa li t-tamel inti. Pal xie, ġifiri, minn. Naf, Valentina Rossi, mqaru.

Għot id-dejja, ejja. Kun tajba, għom ħafna f L-tfajla għodha għal toilet sit kiku miftuħ. L-tfajla għodha għal toilet fit, ma l-tfajla tan nis it-tfajla, ostja, madonna. Tipo l-Peppi Azzopardi tajba tmur toqgħod Tajba daqlu zobbu l-Peppi Azzopardi, ma kulħadd daqlu zobbu minn jaf kemm għandu nies lesti jidrulu. Toqgħodu tagħmel l-ħsej jesek ta' ċeler jingħalqu. Ġejsen kalab toqgħod taqlu l-ħaxix waħda waħda. Ġewġ ħaxix ta' taqlam. Jason Mikallef ta' Jina Jason Mikallef qasm il-fatat ma jibza. Jina il għandu wieċ, men, ġiġ tgħid li ma jibza minn xejn maħħat. Dak jagħmlu li bell il-fatat.
Itallaw il-qorti u jaħxie. Għadni ma għadni il-min nider, kieku il-min nider. Taf il-min nider kieku? Eh. Lil Bocelli.
Tidil, osja. Il-Norman Lowell ħajkollu għarbi fidda.
Tajba u koll, Norman Lowell inti. Oh, eskor. U titkellem bl-arbi l-Norman Lowell, tajba. Fin Norman Lowell u Bocelli, bomba. Ryan Falson, Max, meta biħsibek tagħmel il-gastric sleeve jew tibda tieħu l-Ozempic?

Eh? Għax mem studji fuq għaw, hija droga zokkor propja. Għandek tejn, no?
You help in the research. Eh, tejn fl-istus.
Eh, kiju għak kitti volontirja. Ma għaddi għabiet, għalja, għaddi għabiet.
Għaddi sentej kull iktar, iktar zokkor. Għaddi raġuni vera. Ġib skuza u jitilek bxejum. Eżat, ikolli raġuni vera. Ma dak għaddi toqgħod tagħti l-ostja injection zekk, u madonna. Mela, mela.

Ikkolla raġuni għala ta' tagħmel kollox weħed għad-dar. Mux għax għanda raġa ta' tinju għet tinju għax bizzewis. I hate you Max. I hope you die. I do everything alone. It'll be easier if you die. I always do everything alone.
It's so, it might as well you die. Ifem, mux bot, għankunu għones, imma la, ovvijament għat ma tajdili miskina, għat ma tajdili. Imma The reality I, is. I wish I'll be a single parent. I can't wait to get rid of you. I can't wait. Imma vera, I'm not, I'm not helping any, anywhere. Ġifiri, it's, it's, it's, it's not good. It's not good at all. Issa narawx namlu. Ma ħana ordu naqaw heavy u romantic qalbi. Meta triċi darba nil-taqaw. Barra mid-dar. ma naħxux kif mhux naħxu is-saħaba fija. Eh, jew kellha murħu kafe li ma tiħux kafe, jew xi ħaġa li ta' ma tagħmilx is-soltu bħal tila f'sorm.
Dika eħd. Eh, le, dika ma sa, dika ma tisbassirx, dika ma ssirx. Jena qatt ma nixxieli kemm darbet. Inti ġieli tajtu fil-koko? Għax naħseb li qatt qatt ma saqsejna. Ġieli, ġieli.
Volontarily jew biżbal?

battu għet. Mona tajjeb la skript. Eh, le, le, tajjeb, tajjeb. Għaw moment li eh, mor. Eh, jaf kem ħaj offendina l-PJ ma tal-espun. Di laħar wahda, meta ħataqtawlu xaru l-PJ. Meta tmur tiħdu fox kem għandek. Għan spiegħak kek ma l-fejn ma mux naqta xari, u għal-issa mus naqta. Iktar faċli fil-ħodu, naqblu ek. Abra xun iġbru.

Inti l-estate u stand-up set tijak. Ux l-estate.
Aqbat u ħaffef, bro. Aħna l-script in ġeneral l-estajniħ. L-skit ta' BJ l-estate. Iwa, issa, issa, issa, jumejlu. Għax jien baqali zewċ linji. Ej, ej. U ritratti kolla. Bis.
Maħjar.
ċuċata oħra. Kull mem xie l-fej ruħu fuqom, bis ħajġi għara. Il-ġemma diħla, il-ġemma diħla. Xie ħafna.
Il-reħer, se il-ġemma diħla. Ġimgħa dieħla żgur kollha rehearsals, anke dil-ġimgħa naħseb ħa nibdew rehearsals. Jaf ikun lest.
Mela guys, aħna għamilna l-episode tal-patruni lesti, ningrazzjakom tal-mistoqsijiet, id-darba li jmiss meta nagħmluha minn Patreon stess tistgħu titlu tħallu l-questions tagħkom hemm aħna nirrisponduhom. Eh, nieħdu pjaċir u nippruvaw nagħtu naqgħa iktar lura lejkom li din dejjem hemmhekk jiġifieri mill-bidu turuna is-support. Ningrazzjawkom Ħafna, ħafna, ħafna u ħafna. Tinsewx, Eh, live show li ġej, eh, jekk għatan tintaraw fuq Patreon, ġifiri fadal literally 10 days, jekk tintaraw fuq YouTube, fadal jumej oħra. Ġifiri, go ahead, guys, jek ma xajtu xie tikis ixtru issa, bajtubacon.com, f-21 f-22 eh, ta' novembru, issa mm, Friday ħajkunem Ricky Karwana u John Bundy, Saturday ħajkunem Ricky Karwana u eh, Joseph Kalleja, madonna. Il-format ta' jkun first half Ricky, second half special guest, so it's gonna be a good thing. Ħafna lob, three games per round, ġira jkun hemm sit lob kull lejl, tal-bliħ lafu l-lob dem jaħdmu ċajta wara ċajta wara ċajta, l-spooner jixtieq jaqbad u jibat email u joffendi il-tal-open AI box kem għandhom għassar impossibli biex tagħmel biċċa AI naqa heavy ġifieri Imma għad jirnexxielu b'xi mod definitely 100%. Grazzi lil Mario li jataw ġinqas aħdejna jgħina u jagħti s-sapport tiegħu eh, dejjem dejjem. Grazzi lil Xejbin tal-li kontribwixxa ħafna fuq ġifieri bħala from a writing joke perspective da show kontribwixxa ħafna ħaj jiftaħ il-show għax Aħna la żobna u nagħtu ċans in-nies li għandhom bżonn. U l-Arab ċip?
U li huma ċip. U Malti, Malti, national taf kif. Eżatt, ċip, ċip. Għadni garantilek tmur fej tmur, mandek ċans tiħu iktar ta' skemm. Aħna din darba kon ġimkien, konna diġa stabiliti aħna, daħna l-istoria, konna diġa stabiliti,

Ma' ngergerjen. Taw ta' għamil għegger, għax hekk irridu, hekk jgħidilhom, swoni, nies jitħallsu jridu. Ma mhux ġajt, red xi 5000 post fuq dingi biex biex jaqgħu.
Iġi għalja. Grazzi li l-ek PJ Sibi ta' soltu ta' sena li għamilna ġejjinu sejrinu fucking eh, scripts kontra scripts biex intukom aħna il- eh,

Fejdi obbor. Kien hemm kollha. Kien hemm wieħed. Jekk tidu taqdu ġlida m'għandek faċli. Eh? Easy. Kif tgħidu hello?
Tgħidu hello ma tgħidu. Ah, Dilin jaqgħu x'kemm għandek hello. Daqshekk ibdi. U fux il-mejt inti. L-aħħar darba kien hemm wieħed ħallilna komment għandna di ġdida guest li offendi l-viewers. Di waħda ġdida għal-lag. Vera, għax ma li t-sekonda ċas ma l-għu, għax xeq. Bemx il-dilin, Imma ukoll grazzi kbira lill-guests kollha li ġew magħna li ddeċiedu jitqu naqgħu jieħdu pjaċir bina. Kienet sena impenjattiva, sena twila. Sena li kellha ħafna ups and downs, ħafna kontroversji, ħafna libgħa u xorta kien hemm min afdana, xorta kien hemm min ġie għal ażżobbu mir-repercussions u ġie hawn u ħa pjaċir magħna. Ġifieri intom kollha għalina nies bil-bajd, nies tal-ostja u nies li għandkom nies ta' prinċipju. Mela min jiġi jgħidli Għan, ovvjament, niz nassumi li diffiċli għax hemm ċertu għalla xogħlijiet, imma hemm min m'għandux jitlef u xorta ma jiġix. Uh, u juhu baż bina, I see it a bit weird to be honest, għax let's face it, inti ma tista' tiġi fl-ebda trabil, sakemm inti tgħid xata. Jekk ma tgħidx xata, minn tista' tiġi fit-trabil. Imma hawn nies tittaċċetta li hawn nies li id-dejaqhom il-kum, id-dejaqhom

U minn ma jirċi aċċetta mur jihdu fox kemm għat. Nejdu sorry xejbin iġat. Għat, għat, għalċajta għat. Spoon, sorry.
Għat.
Ħanidu waħda ta' krenk kbira tal-axħar qabel ma morru l-sponsors grazzi l-onlineintimates.com li dejjem ilhom hawn jiru s-support tagħna huma waħda minn wieħed mill-sponsors. Ġifieri Tiġini, ma sax naġġel, noqgħod nitkellem jisni lox, jekk naġġel naħxijaw. Onlineintimates.com li huma wieħed mill-sponsors tajba. 16 speech therapist. Nimnaslu ximkien. Thank you lilhom tal jenu rawna u support tal-kom affarijiet eh, jekk għandkom bżonn affarijiet naqa' kinki u sexy itlu hemm ġew. Eh, grazzi lil Backlight, il-Black Box u lil iStage li huma l-providers tal-live show tagħna li għadda kif ukoll dali ġej, jiġifieri eh, Backlight għad-dawl, għandkom xi event ġej, għandkom bżonn dawl, moving head, spotlights, u sti madonna, kelmu lilhom għax they'll get you looking like total professionals. Black box ħabba s-sound u l-iscreens ukoll, di sena jkollna l-iscreens minn għandhom, u l-ice stage bħala rigging u seating u f'kull tip ta' struttura waqt il-live show ikun kbir kemm ikun kbir essentially. Eh, grazzi kbir għal Mi Media li host jawna u ġew l-studios tagħhom, għamlu biex ta' struttura fil-kamra li jmiss naħseb ħajibdew ikollhom l-affarijiet tal-kirja u ġew ukoll għal min ikun jrid jagħmel affarijiet speċjali tagħhom.

Pero l-ikbar grazzi laħwa, l-ikbar grazzi li l-kom li dejjem u rejtuna s-sapport ta'kom, eh, n-nis li tintarawna minn Patreon specialment, il-Full English, il-Bite Scrambled u kif ukoll il-Toast bil-Butir, no matter where you are, guys, thank you so much for the help, ma tafux kem tejnuna. Nexilna nħalsu l-avukati, nexilna nishtu l-mwejjed ġodda. Naffordjaw il-bail tal-lum u anka tadda. Eżat, ġifiri hemm ħafna jnuna hemmhekk ġifiri grazzi. Issa kemm naqblu nagħmlu naqan fond qed infadlu għalih biex it-tifla ta' Maxi kollha edukazzjoni
konkreta. ġewwa, tifhem? Jiena eh. xiri jkun nagħmel homework tal-Malti maħħa jkollu bżonn. Eh, min ħajamel il-homework tal-Malti jekk? Max jispiċċa ġewwa. Min? Min inti tamilla l-homework tal-Malti, di ma nistax nifhem, eh? Ara kemm jaħazin il-mara tiegħek il-Malti. Għax nasab anka griega jar minnek fil-Malti. It is, kitba ħażinu. Anzi mnalla ġi ċeġibiti, għabat jifhem ċeġibiti, għax l-axħar. Għax dal-axħar iżbalji naqsu drastikament kumparat ma kif kienu dak sena ilu hekk il-kitba kienet orrur. Issa ġiet PGE. Kif ta' zilila l-kelma tajba t-tifla pim pim pera. Di fija għajn jew le? Eżat, akka.
Ġili jek tkun vera, ġili, ġili, per esempio, titot qabbel il-ritratti tal-istampi mal-klim. Eh. Imma dik il-liba xini. Mux billi bala ma xi kwarta, dik xini ċaruta jew xugamano. U ma nkunx naf xini jemen, ah, vera, xem xertu minnum ikunu na ambigwi ritratti, ma jkunux eżatti jem, u ma jkunx hemm ġili koll il-kitba, jkollok per esempio xie biss. Imma dik xalla jew xugamano. Jew xil. Jerfajfet jgħidlek.
Jerfajfet jgħidlek.
Heavy, jo, eh. Għax inti xie year 5 et tajt ġiri gravi, eh. Gravi ta' year 5, year 3.
Year 3 ta' ġiri. Hemm il-panik.
Hemm il-panik, bro, għat najlek. Ġiri noqot hemm, ġiri kolli noqot naħdem b'mod ta' ta' elimination biex nazel, għax ma nkunx naf waħda. U nibda naqqas mill-oħar, għamla dik bil-fors dik. Għax dawk bu forsi, kmini bu forsi. Over tal-year 3. Tal-year 3, vera panik. Imma insomma, Guys, grazzi kbira lilkom, tinsew xek ma segwek jek mux edin seguna fuq il-mezzi soċjali, jem YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, edin kullimkien, eh, kollox bytobacon.com. Eh, eħe,